Fasada mase, eh, enye she why.

Nsɛm a ɔbɛka no koraa, nka wɔnka deɛ ɛwɔ mu, nka wɔnka deɛ wayɛ, nanso no, dabi. Wotumi hu sɛ, ah, adeɛ a ɛ, ɛ, ɛ, asɛm a ɛto asomasi paa deɛ, ɛnyɛ me paa. Ɛ, ɛ, nka baabi a wɔda no, nka ɛnyɛ. Nanso asomasi firi mu wie a, abusua nsɛm a ɔbɛ. ka afa w'akyi no, nsɛm a ɔbɛka de ama wo ho no, anaasɛ ɔbɛka de afa wo ho no, ɛyɛ a na ɛntwa yie koraa. Fa saa Damase ne nnwuma a ɛnɛ wɔ gossip column so yɛde ɛba bɛso mu by Stephen Kumi. Ɔno ɛna kyerɛ sɛ wɔbɔ nnwom yi kamakamakama fa saa Damase nnwom no words no is very encouraging. Ɛno nti no kɔ YouTube na wokɔ Sɛkye Stephen Kumi Agye ne title yɛ Fa Saa Da Mo Ase Na Wɔntie Mu Nsɛm. Ɛmu nsɛm yɛ afutusɛm. Wotie nnwom no a wotumi de bɔ wo bra wɔ decision bi a wobɛmake biara na nnwom yi tumi kyerɛ wo sɛ adeɛ ɛwɔ sɛ meyɛ ni sei. Wiase nyɛ nnipa nyinaa na ɛwɔ sɛ sɛ woboa wɔn anaasɛ woyɛ wɔn papa a wotwɛn sɛ wɔbɛba abɛda wo ase. Hmm. Sɛ ɛnyɛ saa a, aseda bi wɔ hɔ nso a ɛba a, ɛyɛ a na ɛkyerɛ nsɛm no na ɛboro so papapapa. Yɛmma w'akwaaba a ɛmfa mmra K-Same TV wɔ gossip column so. Ɛnnɛ nsɛm no bebree no ara na ɛtrɛnde. Akosua Japan yɛ musician. Waba abɛkasa de afa yɛn nuanom mmaa ho a meka ho bi. Wakasa de ama yɛn paa, na ne nsɛm a ɔde ato dwa no nso, abusua, ɛyɛ adeɛ a ɛboa. Ɛyɛ adeɛ nso a ɛkɔ so, mea mahu bi a ɛrekɔ so. Mama Pat agradaa bɛkasa sɛ ɔno deɛ ɔne ne kunu nam paa na wo ɔba a wonim ma akyerɛ sɛ wo aho ɛsɛ mmarima no bi wɔ hɔnom a agorɔ sereɛ na ɔmu no di agorɔ se agorɔ bi wɔ hɔnom a ɛmahuro sereɛ bebrebe ma ɛmahuro fans bebrebe mahuro paa ɔno deɛ ba ne sɛ ɔmfa ho nkyɛw deɛ nti ɔbɛka kyɛ ne kunu asia ma kɔte woɔ kɔte electric sɛ I love you

twenty cities ebi wɔ hɔ a ten cities so ate aseɛ no ne mante mba wɔnya sika no wɔ hefa na ɛde atwa susu aberɛ a wowɔ adwuma wura akora wontwa saa susu no yɛn nua baa bi abɛka sɛ n'akwadaa wɔde no yɛ adwuma wɔde ne nsa asi fam kyɛ sɛ wawia ne potɔɔ wei yɛ bukata wɔayɛ ne bukata de afa so dedendendenden abusua ɛnɛi Abrabɔ a yɛbɔ no ho no, ne nyinaa kɔyɛ ɔko. Ɛna meka Stephen Kumi ne nnwom bi, ɔse bɛdi ako. Na ako bi wɔ hɔ anaasɛ ɔko bi wɔ hɔ nom a wɔko paa na abusua nhu ano ɛyɛ ana ɛya. Kyerɛ sɛ nipa dasani na kyerɛ sɛ wɔyɛ adwuma nkakra nkakra de ahwɛ ne ho na ɛbɛdu mmerɛ bi na sɛ Ɛsan bi abɛto ne kwan mu. Ɛfa sɛ yɛ adeɛ ɔde yɛ adwuma, ɛhyɛn, machine ɔde yɛ adwuma koraa nyɛ ne deɛ obi dea. Na afei wobɛdu baabi ɛsɛ gya atom na woanya aboa foforɔ na ɛba ne saa ɛha adwen paa. Ɛbi a wokaka yi adwuma wura ɛnte aseɛ. Nsɛm yi nyinaa bebree na aka wei mu ɛna gossip column so yɛde ɛba bɛso mu na twene dwa no ase. Ɔne Kelvin Taylor deɛ nso wei ɛyɛ butu. Wei de kɔ na wei de ba, wei yɛ turo ba. Twene Jonas aba bɛkasa sɛ, Kelvin Tera, me ne wo a na ɛwɔ aburokyire ha, nanso wo deɛ woyɛ akyerɛ sɛ memfa ho nkyɛ mɛbutu wura afurafo pa bɛhwehwɛ me. Ɛneɛ Twene Jonas deɛ moa monim no, wadi n'atɛm ankasa. Ɛyɛ bi mfa ba bɛda eh, Kelvin Taylor ɛne eh, eh, Kwesi Dixon, yeah, I think that's the name. Kwasi Dixon ntam a ɛna Twene Jonas aba bɛkasa de asɛ sɛ ɛ aberanteɛ na asɛm a wɔka no wɔdi ka dɛn nti na ɛwɔ sɛ wosɛpɛ ne saa ɛba ne saa nteaseɛ nyɛ adwuma koraa ne nyinaa ayɛ ready ɛwɔ hanom sɛ yɛde ba bɛsom na ansa na mebɛbɛ yi sɛnea bere bia yɛyɛ ɛde ma mo no ahomakye no wote ɛyɛ sɔfo anaasɛ pastor justice nka sɛ ɔse the time anaasɛ time Ne wɔ Nyankopɔn ne mmerɛ mu no ɔbɛyɛ biribiara ama wo pɛpɛɛpɛ. So wate aseɛ? Sɛ preaching no, mo a mo tieɛ a mo dii akyi no, wo fa aba wɔ mu, wo sua adeɛ wɔ mu, ɛboa. Ɛɛm, me san so de Kesame News in Brief ɛba bɛso wɔ dwumadie no ɛso. Ɛno nti, ɔfa aduru soɔ yi ɛyɛ Gossip Column. ɛna ɛde ba bɛsom wɔn ɛno nti no yɛnhyɛ videos no ase na yɛhyɛ ase deɛ ne yɛhyɛ aseɛ ɛde ɛfiri mama part agrada ne nkɔma wɔ kɔtena ɛyɛ roman fada ne show so wɔde ato dwa ɛnkɔ ne yɛnkɔ tie bi
mede meyɛ jealous o meme fa nsie o Me me nfa nsie me me yɛ jealous me me ne me kunu na me koraa na ɔbɔ me kunu din ne me hwɛ the face and the atmosphere you are using to mention my husband name I will look at you twice ɛmmɔ me kunu din ɛwɔ abira me ne nenam na me ti fie na me kunu si mɛhyɛ abɛfa na ɔfeda no o sɛ sata deɛ ɔno no yɛ no for agorɔ ɔwɔ mmaa no so ani agye but me no me kasa in experience like ɔdɔ so sɛ wotu wei na abɛhu kunu na wei wafi wei ano na wafi wei ano ei. N'ano no koraa ɔka love you kyerɛ me no mɛmfa nkɔka bi nkyerɛ obi. Ɛno nti ɛna mama part agrada wakutu agu mu ɔse wɔn wɔte wɔyɛ jealous papapapa ɛno nti so ɔne ne kunu asi ama kɔte dɛdɛ kɔte electric ɛnam ne kyerɛ sɛ obu ne din na wɔhwɛ de face ne ne atmosphere na that moment no wode bɔ din na na ɔno nso wɔhwɛ n'anim na ɔyɛ n'anim style bi te sɛ deɛ mayɛ m'anim yi a mede hwɛ wo yi a ohu sɛ mm Ɛɛ sɛdeɛ wosi bɔ me kunu din no ara mmarane no ɛɛ ɛyɛ aboro so enti twitwa wo nsɛm so ɛna woaka mu ɔtɛ so ɔno deɛ ɔyɛ jealous papapapa ɛyɛ sɛ ɔbaa deɛ ɔbɛyɛ jealous wɔ bɛɛba ɔne ne te ho obi se hwɛ ɛnyɛ bɛɛba biara na ɛyɛ jealous wɔ ne ho ɛna ɛnyɛ ɔbaa biara nso na ɛyɛ jealous wɔ ne ho ankasa wonim asɛm a woka nti ɛhyɛ wo tirim yɛmfi so ne yɛnkɔ akosua Japan ɛnɛ ɛmaa no bebree wɔ hɔ nom akyɛ sɛ yɛdrɛse a bra wo koraa no yɛmmɔ ne yɛnufu ano ati Tɛm. Na afei pant koraa yɛ nhyɛ ɛneɛ tu yɛ kɔ ba fam sɛyi ara na bɛte prɛse pushi ma me nwura o hwɛn na ne nyinaa ɛkɔ so sɛɛ nti ɛno saa no wo ɔbaa no frɛ bɛɛma no frɛ match na ɛyɛ a na ɛnkyɛ wo prɛse pushi yɛ a na kyerɛ sɛ wo nwura ne saa na ahaa wakeka nneɛma asi ani yi ɛyɛ dada kedi may his soul rest in perfect peace na ɛwɔ na ɔbɔ prɛse pushi ma me nwura o hwɛn ɛno nti ɛno no yɛntie nkɔmmɔ a Akosua Japan ɛde tu dwa ɛfa yɛn nuanom mmaa A, kyerɛ sɛ wɔn mpɛ pant hyɛ na brown nso a wɔn mpɛ bɔ. Ampa ante saa deɛ ɔsɛ meka ma amanfoɔ nyinaa te Ghanafoɔ mmaa nansa no binom atumi firi fie sa sa deɛ ɔmo nhyɛ pant ɔmo bɔ brazier sa deɛ yɛ guy ɛha me. Saa ɛha me efisɛ o woyɛ ɔbaa a na sɛ o o especially wo nware yɛ na sɛ bɛma ntumi ɔtumi kɔ ne fi na wonhyɛ pan na ɔtumi fa ofiri a that means onim sɛ baabi a bɛkɔ biara no woyɛ cheap na adɛn nti na ɔbaa wabɛ wiase na wotumi ka sɛ mefiri fie akɔ kurom anything can happen wonhyɛ pant wombɔ brisa na ɔmonam saa ɛyɛ suatra Serɛ, ɛha me, mesrɛ Ghanafoɔ mmaa no bi, mesrɛ mo, mesrɛ mo, adeɛ a yɛde tetee wo no, deɛ yɛamfa ntetee mɛnkɔfa, deɛ yɛde tetee wo no, mesrɛ wo, di so, ɛfiri sɛ wonhyɛ pa, na biribi yɛ wo sisi a, nansa yɛkɔtoo accident bi, sɛdeɛ mmaa girl no so, na ɔno ɔhyɛ pa. Enti ɛno no, ɛnti yɛn nua mmaa no, yɛbɛsisi ɛyɛ adeɛ a ɛrekɔ so.

Pant a ɛde pant mi nhyɛ bi. Wɔsɛ brow a ɛde brow nyɛ adeɛ sɛ mɛbɔ bi na mepɛ sɛ nufoɔ no ɛgyinagyina mu. Enti nka yɛyɛ sei na nka mmarima no momfrɛ yɛn anka yɛbɛsesa. Enti mmarima no mesrɛ mo paa m'ahiasɛm no ɛba no saa yɛma momfrɛ yɛn. Wei ma wo kɔn dɔ nso ɛm ɛm wonnya. Wei yɛ wo nan bɛhu w'ani bɛhu kei nanso wo nan ɛnsi hɔ. Wahu asɛ ɛha adwene sɛ ɛnyɛ ɔbaa na ɔbɛdɔ no sɛ wo ne ne ne ne ne momfa nkyɛ me. ne tɔma ɛyɛ bees no sɛ ɛnhyo ɛmpie abɔnten a kyerɛ sɛ ɔbaa no wambɔ life sɛ wa ɔhyɛ pant a kyerɛ sɛ ɔnante a ɛnyɛ ye. Wo deɛ sɛ pant no na sɛ wo hyɛ ɛbɛha wo a hyɛ ɛɛ boxer hyɛ boxer na yɛnhu sɛ wahyɛ bi na bɛn sɛ sɛdeɛ maame Akosua Agyapong ɛka no biribi ne na akwanhyia bi asi for the sake of that nti na akwanhyia bi asi wo na abusua Ɛɛm asɛm yi a akwanhyia a ɛsii na ɛwɔ sɛ wo ho gu hɔ ne ohu the last time na nsuo amuna mfrɛma bɔ paa na sister bi ɔhyɛ atare na atare no ɛyɛ flare ɛna mfrɛma yi ɛpagyaa no nyinaa kɔɔ soro na ne ɔhyɛ andi anaasɛ underwear ɛti ɛba saa that moment na ɔyɛ obi a wɔnhyɛ saa Pants anaasɛ under no bi na mframa no pagya a, yah, anka n'adagya nyinaa na aba abɔnten. Enti yɛn nuanom mma a moyɛ saa no, yɛsrɛ mo papapa, nufoɔ no yɛahu. Mma wo na obi deɛ ngyinagyina hɔ ateɛ gu sei, ɔsɛ memmɔ bra o, na nufoɔ ano etuatua mu, ao, ɛba no sɛ ha adwen, yɛsrɛ mo papapapapapa, Ɛha adwen paa nti maame akosua Agyapong yɛdaase papapa ɛne wafuduro a wode ama yɛn yɛn nso yɛbɛfa de ato yɛn kotodwe anim na yɛde atu anamɔ abɔ bra na mo a mo se mo ntie na mo bɛyɛ asomdwe no mo deɛ mo nkɔ so a na sɛ wo kɔ hyia ɔhene ni adazo a ɛwɔ kurom na ɛne ɔbɛyi wadi saa de kama siw so bɛyi gye wo te sɛ deɛ mmerɛ bi ɔde yɛ sista bi no ɛna wo bɛhu sɛ wɔm paa adɛn ɛna mo yɛ saa ma mmaa sɛ yɛ din no ho ah yɛsrɛ mo ate Na yɛn nua baa bi sɛ wɔno deɛ ɔyɛ ntɛprenura ɛna kyerɛ sɛ wakɔkɔfa n'akwadaa wɔne ne yɛ adwuma na abusua akwadaa no yɛ ne bukata yɛnti yɛn nua baa ne nsɛm ɔde ato dwa. Workers na yɛwɔ no ɔmmoa ne awia yɛn me worker wei a ɔte wei wabie fake page ɛteki orders ɛna after the fake page no Ɔno no fɛ pɛ ni na ɛkyee no no ɔgya yi usu. Wabie mimi WhatsApp no ɔmo test ya na ɛsi message no wa divert bi akɔ ne side. Enti mimi make sales na ɔso make sales ɛso ɔmo make sika. Ɔmo make sika me say girl wei. Sɛ aban eh, police side amfa a mɛbɔ ne dam this year. Am sana afei ne bɛyɛ ne girl na ɔmo ɔpra yi no. Kurɔfo tɛtwa ɔmo ana ɛte ka ne mu saa. Mo obi a ɛpra yi no. Woka se ɔbrabɔ no ɛda fam. Woka se ɛda fam.

Ɔka sɛ ɔde sɔɔteɛ bi a ne ne phones no tuu Bakotene nkyɛn Bakoda no nkyɛn. Enti sɛ ɔtaage nkurɔfoɔ sɛne message a, na wasɛnde wɔn aka kyerɛ wɔn sɛ wɔn ntɛste ɔno no number no. Wow. Wɔn ntɛste ɔno wɔn number no for faster response

Me bɛ ma excuse bia wɔ ha. Wo ni excuse bia to escape. Screenshot ni.
Screenshot wɔ phone so. Enti ɛno no ɛɛ mo tumi si enua ba no n'ani abere yi ankasa sɛ ɔbɛfa o na ɔno bɛyɛ adwuma na afei ne customers no wɔn mu no wɔn ne na ɛkyɛ asena kyerɛ sɛ wɔpɛ customers na sɛ na yɛn mo nyinaa mo nsa bɛkɔ ma no no. Na kyerɛ sɛ wo no wo fa kwan bi so na o gye ne customers ɛba ne sɛ ɛboa koraa ɔsɛ it was intentional kyerɛ sɛ wahyɛ da ama yɛadum CCTV footage sɛdeɛ yɛ adeɛ ɔbɛkɔ so bia ɛbɛkɔ so bia yɛnhu nanso wahu so wate aseɛ bia nifa saa da no ase sɛ mmerɛ ɔba bɛpɛ adwuma wɔ hɔ berɛ a wɔbrɛ yɛ ne kyerɛ sɛ Ɛ mepaa kyɛw bi a wɔkaa yɛ, wahu. Ka yɛn nua bɛ yi agye wo fɛw so na afei bɛ wiase a, sei na wode da no ase. Enti wɔse fa saa da no ase. Deɛ woayɛ yi, nokorɛ ɛ bɔne deɛ wodi a, ɛnkyɛ nkyɛkyɛ da koro pɛ, wobɛhu sɛ wo to ada di. Enti wɔse polisifoɔ no ba, deɛ ɛyɛ me dɛ koraa sɛ yɛ maame a ɔte nkyɛn sɛ nnɛ kyɛ srɛ wo wonim ho bi wɔ se dɛ, daabi wa, wo nso gye sɛ daabi kɔ ɔnim ho hwee. Ɛno wohwɛ no ɔnim ho bi, wohwɛ n'anim paa ɔnim ho bi paa, wate. Yɛnoa no sɛn na amen. Eya moayɛ sa mo na mo yɛ ma kyerɛ sɛ kyerɛ sɛ obi koraa hu yɛ koraa sɛ ɔbɛboa yɛ koraa ɛndɔ kyerɛ sɛ onnya awerɛhyɛmu biaa anaa sɛtema biaa sɛ ɔmboa yɛn because onim sɛ ɔɔba abɛboa asomasi yi ɛbɛwie akyire no wɔde ne nsa ba bɛsi fam so wate aseɛ na waboa wo na abɛduru sɛi anaa sɛi ɛna wode da no ase n'abusua yɛnhwɛ comment amanfoɔ no bi ɛde ato dwa.

nkenke ɔno ne deɛ ne madam deɛ aka ne deɛ ho ɛna kyerɛ sɛ ɔ customers na ɛbɛba ne madam hɔ no ɔno ɛna enya message no ka kyerɛ ɔmo sɛ ɔno mmom na ɛwɔ sɛ ɔmo nkyate mmra no so na ɔno na ɛbɛsi ne so a ɛneɛma no bɛtumi aba fast fast imagine ɛno nti no ɛnyɛ sɛ she is the only one a ɔ have business nti question a ɔbisa no me nua bɛma me ne wo ɛɛ ma nhwɛ din no yie sɛ ɔyɛ ɔbaa anaasɛ bɛɛma me ɔse honestly the lady fine o ɛyɛ asɛm o ɔse dɛ. Citizen dɛn oh me nhu din no yie citizen biribi citizen biribi bi nurses anaa dɛn ɔse amnesty the lady fine oh who know her home sorry who know her name ɛyɛ asɛm o ɛyɛ asɛm o n'ani abere no obi nso sɛ ɔyɛ fine fine deɛ ɔyɛ se hmm have mercy. Hum mercy ii Ghana ɛyɛ asɛm oo. Ghana deɛ seyaa o seyaa. Ɛnti wei no wasɛe obi chance o because sister no sesie no ɔɔfa obi a ɔbɛka sɛ mempɛ koraa mɛbɛfa deɛ asumasi de yɛɛ me nti no mennya anigye biara sɛ memfa nipa no ebi koraa na saa nipa no a ɔba no na ɛnyɛ saa na ɔteɛ ayɛ sɛ obi ama wo broken heart afei nipa foforɔ ba wakwan mu kɔtom sɛ ɔno nso saa na ɔde bɛyɛ wo nti na wate w'adwene mu na afei W'abrabɔ no, wo a wo ndeti biam. Wo nso a wo nfa bɛma na kyɛ sɛ ɔnenam hɔ saa. Ebi wɔ ha yɛde yɛ wɛ wɛ yɛ broken body. Nti broken heart nyɛ sɛ bɛma ne ɔba nko ate na wɔama broken heart ɛyɛ broken heart. Sister broken heart pa na onya ne broken body nyinaa no. Eti ɛno no. Yɛn firi ɛno so na afei. Twene Jonas. Twene Jonas sɛ Kelvin Taylor asɛm na wo fa yɛ no. Afei na me nso menya adagye a me ba bɛ reply wo. Sɛ obi bɛda kanea mu ne ɛbɛdum light ne ɔtwa light na sɛ ɛdum so dum so aba na nipa no ɛba bɛ complaini a ɛnka ne bɔne ɛne sɛn? Sɛ Kelvin Taylor a wo bɛfa no de abɛto internet so na kyerɛ sɛ Kwaku Dickson te ne baabi a wɔnka wo anaasɛ Kwasi Dickson na kyerɛ sɛ wotwa bro ne saa? Ɔse woyɛ me nua me ne wo ara na yɛwɔ aborikyire hɔ nom nti wobɛtumi ɛde ee abusua wadi no atɛm wadi no atɛm papa didi atɛm deɛ wadi no bi. Papapa yɛnkɔ yɛnkɔhwɛ videos no.
Gyae aboa wo ho fi wo ho pupurupuu sɛdeɛ Dwa ɔno aka me Taylor John Mahama di nturum nti na n'afono nyinaa ahyehyɛ nti na John Mahama tumi de no tena private jet mu na ɔde no aba Ghana Kevin Taylor John Mahama di nturum nti n'adwene nyinaa nyɛ adwuma kwasea sperms awurawura wo tirim nti w'adwene nyɛ adwuma Kevin Taylor ho fi wate kwasea bɛrima tantantan w'anim sɛ nantwibini wo ho a Ao ɔwɔ afono ahohono sɛ dibɔ kwasia bi ba te sɛ wo gyimi gyimi wo mpɛ ɔman yie mo afu mo selfish reason yabie TV ama wo na obi ɛbrɛ ɛna ɛyɛ ɔfɛ ɔho kwasia gyimi gyimi mɛma obi de gya akɔto TV nom kwasia wodeɛ nko a no ntum mɛma obi ahye TV no obi antumi nkasa ɛwɔ Ghana hɔ twene gya mene no na ɛwɔ America mo paa mo mmiɛ nyimi mo paa mo mmienu yɛ mo mmiɛ yɛ mmienu yɛn fɛte yɛn ho ne yɛn hwɛ deɛ ɔwɔ sika na yɛn hwɛ deɛ ɔno ɔnim criminals. na ɛsɛ mama obi ankɔ finish na anwummere a aboa wo deɛ maame hu sɛ ɔde ne kwasia abɛtɔ ti nkurɔfoɔ bio kwasia nipa ne tua light ma dwom ma aboa no ɔtua sika ma no ɔkɔforo kaa ɔkɔtua diila bi everyday ɔtɔ mita light gu so ɔtɔ anaasa apart from sɛ ɔtɔ ana mo awia no ama no asa no mo asan ama ne da so mu na ɔkɔmplani a kwasia bɔne a ɔyɛɛyɛ ɔye bɔne a ɔyɛɛyɛ ɔhe a ɔde kwasia bɛtena hɔ bɛtɔ ti obi Yɛama magye me ɔn. Wonim sɛ wontumi nyɛ adwuma no a obi asoma post deɛ. Fato ɔ wobɛti dwɔ mama. Abusua yi asɛm o. Kyerɛ sɛ Twene Jonas deɛ woboa o. Nti wei waturo challenge ɛde ama Kelvin Taylor. Ɔse n'afono ayɛ akɛseɛ saa no Mahama di ne turom. Na Mahama menim Mahama koraa ɔ refer to deɛ. Me deɛ mempa asɛm o. Abusua me mempa asɛm o. Ɔse Mahama. Ɛsiane sɛ wɔammɔ ho hu no deɛ, sɛ wo a wohwɛɛ video no wotew deɛ ɛkɔɔ so, wotew asom asɛm gyeɛ no no, na yɛmfiri ɛno so na afei ɛɛm abusua kakra a yɛbɛdie, yɛanoa aduane a yɛrepɛ nti na berɛ a yɛbɛbrɛ ɛwɔ na afei ɛbɛwie akyire na awerɛhosɛm a ɛde ne ho bɛba abɛgyim no ɛtɔ da yɛ a na ɛha adwene paa ɛtɔ da yɛ a na ɛha adwene ɛyɛ abobo yaa akra story no I think sɛ wɔsi akra na esi yɛ. Wahyehyɛ bɔɔl a wote mu sɛ ɔrekɔ akɔto agu na egya atɔ apopo yɛ anim. Na obi wɔ se sɛ nwura abusua na yɛnhwɛ video na asɛm no awerɛho.
I paid I paid extra luggage. I don't even airline. I paid for extra luggage.

ne nua anaasɛ wo nua a yɛboa no yɛngyae ma asɛm no ɛnhyew no nko ara ne so so ate aseɛ nti yɛn nua yi nana boa a ɔmo boa no na kaa baako ɛno nso esi hɔ ɛna nwisi a efiri mu ba no nso egya saa ɛna atom mekɔ akɔpɛ biribi abɛdi ɛne mebɛyɛ dɛn

Nti ɛno no baabi a car no esi egya efiri mu bɛ deɛ ehu. Yɛ ma sɛ transformer ɛyi yɛ esisi hɔ yi ɛkyina nko na ɛkɔsɔ light ahoma bi ma ne yɛ ka ne yɛ yɛ yɛ ne dɛn. Nti ehu paa na Nigeria ni bi ɔsɛ ɔfaa flight a ɔde kyɛ sɛ otuu kwan na ɔfaa flight a ɔba ne nduane a wɔn mo

Baako koraa yɛ nimi nso yɛ ntɔ aduane no so ɔde dededededededededen ɔte ɛyɛ a mo yɛ saa ɛ ɛmoa mo ma yɛn di no korɛ ɔho nimpa yɛ tua ka hwɛ deɛ ɔde ada n'ase ɛyɛ saa ɛ mboa abusua wei nyinaa yɛ heaven kwan yɛ o sɛ wo mpɛ heaven akɔ a sɛ dɛn nti na wɔ sɛ wo nyɛ saa na yɛ mo nko wie story no ɛwɔ northern region ɛnɛ de yɛ tu kwan paa wɔde yɛ kɔ akɔ wie story no na wɔ northern region yɛ frɛ hospital Hospital bi sɛ Gushegu Municipal Hospital. Dɛn na asi wɔ hɔ? Deɛ asi wɔ hɔ ne sɛ amanfoɔ kɔ sukuu apɛ degree, diploma ne adeade de abɛyɛ adwuma wɔ hospital, nursing school de abɛyɛ adwuma, abɛsa amanfoɔ yadeɛ ama kyerɛ sɛ wɔanya nkwa, wɔanya nkwa na kyerɛ sɛ wɔasom wɔn man Ghana. sɛ ah me nso sukuu a me maame bɔɔ ka de me kɔe sei na me deɛ yɛyɛ sukuu biom wɔ Gushegu Municipal Hospital. Abranteɛ bi deɛ ɔkɔɔ kɔ pɛ degree wɔ nursing mu nso ɔde ba bɛyɛ adwuma bi abusua wamfa ammɛhwɛ ayarefoɔ na mmom ayarefoɔ no ayare na wɔn aba no na wɔn nneɛma da hɔ phones gu hɔ ne ade na ɔno deɛ ɔwia kyerɛ sɛ ɔno ɔsa yareɛ no ɔbɔ korɔno enti wo ne deɛ ɔyare no hwan na ɛyare? Wo na wo sɛ woyɛ nurse no wabɔ degree na woba bɛyɛ adwuma no Obi yare waba ɔbaeɛ no ɔde ne bags aba woo bɔkorɔ no nti wo ne ne mmienu mo wo koraa yare kyɛn no because wo yɛ ɔ aba hospital na ɔyare ɔho ɔba bɛgye ayaresa na ɔbaeɛ no sɛ wo bɛ wia no a wo no a wo bɔkorɔ no koraa wo yare wo yare ten times kyɛn no yɛse ɔno deɛ adwuma a ɔyɛ degree no a ɔkɔkɔ bɔeɛ no. So ɔde bɔ korɔ no woba hospital no wawia wo woba hospital no wawia wo ɛna cctv foto me sɛ bɔne deɛ ɔho bɔne wobɛdi bɔne adiadiadia wo se yɛ hu wo se wode obiara hu wo deɛ wodi bɔne wie ne yɛ ankyɛw saa nso awurade meda wase wɔsa da nyame ase aka onyankopɔn no woda no ase na wɔti no wɔse a ah, mebɛyi wonim deɛ woyɛ daboro pɛ mɛyi wo ntoma afiri mɛyi ntoma afiri so ama yɛhu sɛ yes bɔne sɛ na wodi na kyɛ sɛ cctv footage a Ɛbɔ Gushegu Municipal Hospital wei akapture abranteɛ na mehu sɛ sei na abranteɛ no ɛyɛ na mesɔre so a na mede saa video no na ɛregya wo kwan w'ankasa hwe w'ani so ade na tie nkyerɛmu yɛn nua bɛɛma no ɔnya abotire kyerɛkyerɛ mu from head to toe ɛɛ ne nyinaa ɛde ma yɛ ɔkɔ somfo ɔkɔ deɛ ba man bii ɛne deɛ am gye so ɛne Moses nso na ɔkyerɛ sɛ

Hmm, n'anim na ɛda so no na aberanteɛ wei amanfoɔ ɛrekɔ nursing school akɔbɔ degree akɔyɛ adwuma ɛwɔ hospital facility no amanfoɔ ɛyare a wɔn so wɔn rekɔ hospital no aberanteɛ wei deɛ ɔso bɛkɔ akɔbɔ degree ɛde akɔ wie adeɛ na deɛ eti kɔsi yɛ nie yɛfrɛ hospital bi gushegu municipal hospital ɛwɔ northern region na aberanteɛ wei a ɔda so no Owura hospital hɔ a, woyɛ patient a na wabɛn wo na ɔde ne nsa ato wo ti so na wo ho yɛ because opose ne ho sɛ ɔyɛ nurse ni, opose ne ho sɛ ɔyɛ doctor. Nti woyɛ patient a woda hɔ a na wabɛn wo eh, na wo ho yɛ eh, wo ho hyehyɛ no ɛyɛ wo ti no nso ɛkɔ okay. Ɔyɛ saa adeɛ no nyinaa no na ɔde ɛresurvey wo surroundings no sɛ ɛhenfa na wo charge wo phones, wo sika koraa ɛda he. nti saa na aberanteɛ wei ɔda screen so no ɔyɛ nɛɛsenfoɔ nso wɔn nso yɛ adwuma no ɛtɔ da bi na ebi a ɔnsɛ nɛɛsen ni yɛ adwuma mostly a na wɔn taa charge charge wɔn phones nti wɔn charge wɔn phones wɔn nenam hɔnom te sɛ deɛ wɔbɛ visit patient no bɛhu ara sɛ fo na wafa wɔ phone no nti yɛkɔ cctv video no a aberanteɛ no na ɛnam hɔ no a wɔretwa mu no nti wɔn sɛ ɔsovesove Nursing facility nso wotumi fa ha nom a wopie ha wofa ha wopie ha nti hwɛ ɔkɔ akɔ akɔ wan aba abɛsi the other side mahu sɛ phone bi esi hɔ nom mahu sɛ obi charge ne phone ha hwɛ hwɛ hwɛ mahu sɛ ɔwɔ pagya nso ɔpagya phone no ɔtu charger no na ɔde ahyɛ ne bag no mu a wayɛ fan na ɔde kɔ nti ɔbɛyɛ saa adeɛ wei saa ɛwɔ hɔ nom na wafefa amanfoɔ bebree phones Nti aberanteɛ wei ɔnhu ayarefoɔ mmɔbɔ o yarefoɔ no ɔda hɔ no wohu akwa no ɔda ɛɛ ɛ seat no so no ɔda chair no so no saa aberanteɛ na ɛkyaagye ne fon wɔ hɔ o ɛna akwa yi wɔyɛ aho wɔn sɛ ɔdi kan sove no ɔfa ho ɛna obi ɔyare no watumi akɔnwan ara ba abɛfa akwa no fon afiri hɔ no Owie a, na ɔsan akɔ nurses foɔ no na wakɔ akɔsesa wɔn phones. Nti wɔagu hyɛgufoɔ no ara na posti sɛ no, ɛwɔ sɛ yɛhwehwɛ akoa wei because CCTV na capture no clear, n'anim na ɛda so pɛpɛpɛpɛpɛpɛ no, obiara bɛhu no. Nti gu hyɛgufoɔ no sɛdeɛ wɔnka sɛ mmea na mekuki no, gu hyɛgufoɔ no ara na posti saa akoa aberanteɛ yi ɛna ɛda screen so na wɔrehwɛ no. ɔyɛ korɔmfoɔ papapapapapa nti wɔn sɛ wɔrehwehwɛ no nti wo a wonim n'anim biara no kɔ report ma polisifoɔ na wɔn nkɔhwehwɛ no na wɔn mfa no ɛhɛn nti na nyɛ saa deɛ a wowayare a wakɔ hospital a wɔrecharge wo phone wɔn sɛ hospital nso wokɔ a ɛɛ eh, baabi a ɛtaa charge charge phones na ɛna ɛbobɔ hɔ sɛ yɛn